Jiena ħassejtni tassew onorata li ġejt mistiedna għal din il-konferenza nazzjonali dwar l-edukazzjoni ta' tfal visa batuta. Jien informata li wkoll dil-konferenza tal-lum qed tiffoka fuq dal-qasam importanti għax kien ukoll il-focus ta' proġett Erasmus Plus imsejjaħ Klassi. U qabel nagħmel xi rimarki, irrid nibda billi nawgura l-carers of children with visual impairment fi ħdan l-Association to Assist Visually Impaired Persons b'kollaborazzjoni mal-Assistive Devices for Visually Impaired Centre tal-inizjattiva tagħhom biex jorganizzaw din il-konferenza meħtieġa. U hawn naħseb irrid nagħmel dil-parentesi li għadu kif spiċċa fuqha Joe, il-ħtieġa li naħdmu u nikkollaboraw flimkien. Tajjeb li jkollna ħafna inizjattivi u għaqdiet, imma l-inizjattivi u għaqdiet waħedhom sparpaljati ma jagħtux il-riżultat li jagħtu kieku aħna l-inizjattivi tagħna ngħaqqduhom flimkien u wkoll mingħajr ma nitilfu l-identità għax ma jimpurtax billi jkollna numru ta' għaqdiet imma li nsibu li nsibu modi ta' kif nikkollaboraw flimkien huwa verament importanti mhux biss fil-qasam edukattiv Hawnhekk qed nara anke l-Leon li għadni niftakar snin ilu kien ġie għandi b'idea ta' importanza kbira għal persuni li huma batuti mill-vista u li sfortunatament sal-lum din l-idea tajba ħafna biex ninkoraġġixxu l-indipendenza issa mbagħad jiġifieri l-edukazzjoni hija fundamentali imma mbagħad l-indipendenza hija importantissima għal persuni bħal dawn għadha sfortunatament biss fuq il-karta għaliex ma sibniex Mod ta' kif inġibu lil kulħadd flimkien ħalli jkun hemm vuċi waħda li titkellem għall-persuni neqsin mid-dawl. Jiena infurmata wkoll li din il-konferenza hija maħsuba biex titqajjem kuxjenza akbar dwar il-bżonnijiet edukattivi diversi ta' studenti b'vista batuta u bil-ħsieb li tinforma aħjar lill-awtoritajiet nazzjonali, skejjel, edukaturi, LSAs u ġenituri dwar dan il-qasam daqshekk importanti. Kif nafu lkoll, tfal vista batuta għandhom sfidi partikulari matul l-iżvilupp edukattiv tagħhom. Dawn l-isfidi jinkludu l-firxa sħiħa u diversità ta' esperjenzi fil-proċess tat-tagħlim, sfidi li jaffettwaw ħażin il-kapaċità tat-tfal vista batuta f'sitwazzjonijiet differenti kemm ġewwa kif ukoll barra l-ambjent tal-iskola. Barra minn hekk nafu wkoll li tfal b'vista batuta għan ħafna drabi jiffaċċjaw aktar diffikultajiet u sfidi fit-tagħlim aktar minn sħabhom, liema diffikultajiet u sfidi jwasslu għal effetti negattivi kemm fl-adoloxxenza kif ukoll fil-ħajja adulta jekk aħna dawn ma nilqgħulhomx u ma nagħtux il-bżonnijiet li hemm. Għal din raġuni, inħeġġeġ lill-parteċipanti ta' din il-konferenza biex tfittxu strateġiji effettivi u modi differenti kif nindirizzaw l-isfidi li kull tifel u tifla jiltaqa' magħhom fil-kuntest tas-sistema ta' edukazzjoni inklussiva. Jiena nemmen li hemm bżonn li l-professjonisti, il-ġenituri u l-istudenti jaħdmu aktar flimkien biex jiġu indirizzati dawn id-diffikultajiet u dawn l-isfidi. Jien nemmen ukoll li għandu jkun hemm firxa sħiħa ta' programmi edukattivi u servizzi li jindirizzaw il-ħtiġijiet uniċi tat-tfal, tat-tfal tagħna. Minħabba li l-vista hija fundamentali għall-proċess tat-tagħlim u hija l-bażi primarja li fuqha huma bbażati l-aktar strateġiji t'edukazzjoni tradizzjonali, Irridu ninkoraġġixxu aktar innovazzjoni fis-sistema edukattiva tagħna biex niżguraw li ħadd mill-istudenti ma jaqa' lura. Jien nemmen ukoll li l-ebda familja fil-Gżejjer Maltin ma għandha tħossha konfuża, iżolata jew traskurata għax it-tifel jew tifla tagħhom għandhom għandhom vista batuta. Nemmen ukoll li anke l-għalliema għandhom il-ħtieġa li jitħarrġu speċifikament biex ikunu jistgħu jgħinu kif jixraq lil dawn l-istudenti u joffrulhom l-għajnuna fejn għandhom bżonn. Ma nistgħux nippretendu li l-għalliema jagħtu minn dak li m'għandhomx u naħseb jekk hawn xi ħadd jista' jgħid huwa Joe li qatta' ħajtu kollha bħala għalliem u għalliem mill-aqwa. Għal din raġuni nemmen li rridu nkomplu nħeġġu lill-edukaturi biex isegwu opportunitajiet ta' żvilupp professjonali f'dan is-settur, kif ukoll biex ikunu jistgħu jiggwidaw lill-ġenituri aħjar biex jagħrfu l-opportunitajiet għall-edukazzjoni speċjalizzata. L-istudenti b'vista batuta jeħtieġu sistema edukattiva li tissodisfa l-ħtiġijiet individwali tagħhom, sistema edukattiva li trawwem l-indipendenza u r-reżiljenza, u sistema edukattiva li titkejjel mis-suċċess ta' kull individwu fl-iskola u fil-komunità, ġifieri mhux ikollna. one size fits all, għax dik il-one size fits all ma tgħodd għal ħadd. Din hija l-edukazzjoni li tassew nistgħu nsejħulha inklussiva. Din hija tassew l-edukazzjoni inklussiva meta tqis u ttarbel u tagħraf il-ħtiġijiet individwali tat-tfal kollha tagħna. L-istudenti b'viż ta' batuta ma jistgħux ikunu inklużi sakemm il-ħtiġijiet edukattivi uniċi u personalizzati tagħhom ma jiġux indirizzati minn persuni mħarrġa apposta u sakemm dawn l-istudenti ma jingħatawx aċċess ugwali għall-kurrikulu ċentrali u speċjalizzat permezz ta' kotba u tagħmir adattat u xieraq. Kemm-il darba ltqajt ma' studenti jiena li għandhom dawn id-diffikultajiet u dawn l-isfidi u jgħiduli li huma ma jistgħux isegwu il-curriculum bħal studenti oħrajn jekk ma jingħatawx il-faċilità biex jagħmlu dan. U din hija l-inklużjoni. L-inklużjoni mhux li nagħtu LSA biss, imma li aħna jkollna personalized programs. Hawnhekk irrid irrid inħabbrilkom li jekk Alla jrid, permezz tal-inzjattiva li l-President's Trust u l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu qed jieħdu permezz tar-Readathon Nazzjonali, dalwaqt inkunu nistgħu nagħtu tagħmir speċjalizzat u skont il-ħtieġa individwali, lis-67 tifel u tifla b'viż ta' batuta li għandna fl-iskejjel primarji u sekondarji, bil-għan li nassiguraw li jkollhom aċċess għall-qari u għall-informazzjoni bħal kulħadd. Ġifieri u din hija input, ġew jaf tajjeb għax qatt għidt ma' ġew u ma' persuni oħra il-mita jispjegawli għaliex jiena m'iniex Vversjata fihom daw jispjegaw li t-tagħmir differenti li mhux again anke hawn m'għandniex a one size fits all, jien għandi bżonn ħaġa u ħaddieħor għandu bżonn xi ħaġa oħra. U l-inkluż meta nitkellmu fuq inklużjoni mhux qed nitkellmu biss f'inklużjoni fejn għandna tfal b'ċertu diffikultajiet, qed nitkellmu għal kulħadd għax kulħadd għandu d-diffikultajiet differenti differenti tiegħu. Nittama wkoll li ma ndumux ma nibdew it-tagħlim tal-Braille Għaliex kif infurmawni diversi esperti tal-lingwa fosthom Joe li qatta' ħajtu jgħallem l-Ingliż b'mod mill-aqwa għax jiena minkejja li jien u Joe ħa tkunu tafu, ħa ngħidilhom Joe din, nafu 'l xulxin konna għadna żgħar l-kulleġġ u allura naf ukoll Joe minn meta kien żagħżugħ kemm kien dejjem persuna tant integra ta' indipendenza kbira u ta' professjonalità u etika mill-aqwa. Le, this is, this is the truth, this is the truth, jiena ma, anzi kulħadd jafni kemm jien persuna diretta ma tantx noqgħod nomgħodhom, allura qed ngħid il-verità. U kien, u Joe ukoll fetaħli għajnejja fuq il-ħtieġa li l-Braille huwa bażi għat-tfal tagħna biex ikunu jistgħu jiżviluppaw il-ħila tal-kitba. Ġifieri minkejja li t-tfal tagħna ntuhom it-tagħmir u l-gadgets electroniku għax illum għall-grazzja t'Alla hu ħafna affarijiet, imma abbażi ta' dik għandna bżonn ukoll ngħallmuhom ngħallmuhom il-braille għax l-iżvilupp tal-ħila tal-kitba trid tiġi mill-fatt li huma jkunu jafu l-braille. U allura nittama f'Alla li ma ndumux ukoll biex li nibdew nagħtu din il-faċilità permezz tal-President's Trust. F'dan il-kuntest ukoll, jiena nemmen li l-edukazzjoni inklussiva għandha tħares ukoll lejn l-empowerment soċjali tat-tfal. Aħna l-edukazzjoni ma rriduhiex biss biex it-tfal ikunu akkademikament brillanti biss, imma ukoll biex soċjalment ikunu jistgħu jħossuhom empowered enough b'kunfidenza u jimxu 'l quddiem. L-empowerment tat-tfal huwa essenzjali, irrispettivament mill-kapaċitajiet jew id-diżabiltajiet tagħhom. Fil-fatt, dan l-emfasi fuq l-empowerment tat-tfal huwa l-focus tax-xogħol li qed isir mill-Fondazzjoni Tiegħi għall-Ġid tas-Soċjetà permezz tal-komunità ta' tagħlim imsejħa sejjaħnilha The President's Secret Garden. Hemmhekk għandna an inclusive community of learning, irnexxielna niżviluppaw di, ġifieri b'tfal b'talenti differenti, b'abbiltajiet differenti li qed jipparteċipaw u qegħdin qed jiġu empowered. F'inizjattivi li qed jittieħdu fis-Secret Garden, it-tfal b'diversi forom ta' diżabilità jħossuhom inklużi fil-proċess ta' tagħlim, huwa tagħlim informali, u jesperjenzaw parteċipazzjoni sħiħa. Il-kontribut tagħhom għall-komunità ta' tagħlim li ħloqna ma kienx biss ta' tisħiħ għat-tfal bi bżonnijiet differenti iżda għat-tfal kollha. Barra minn hekk, l-ambjent edukattiv inklussiv jagħti lit-tfal ukoll l-opportunità li jagħrfu u jiċċelebraw is-saħħa u l-ġid li joħroġ mid-diversità tas-soċjetà tagħna. Aħna nikbru meta nkunu flimkien bid-diversità sħiħa tagħna u kull wieħed u waħda minna, aħna min aħna, aħna lkoll diversi, aħna lkoll differenti minn xulxin, m'hemm ħadd li hu bħal bħal ħadd, u allura did-diversità flimkien, meta nġibu t-tfal flimkien f'din id-diversità, it-tfal kollha jikbru flimkien, kollha jiġu empowered flimkien, kollha jikbru wkoll fil-valuri ta' li tant għandna bżonn għax sal-lum, kif qal tajjeb Joe, vera dal-poplu, aħna poplu li nargumentaw fuq kollox u jekk hu fuq statwa tal-kartapesta jew tal-injam u fuq ballun u fuq biċċa bandiera. ta' xi klabb jew ieħor, jew inkella ta' partit politiku, ninfirdu miljun darba, però sal-lum għadna, dak il-valur li għadu jngħid parti mill-identità tagħna, li naħsbu f'xulxin, għadu jeżisti. Però ma nistgħux nistrieħu li dan se jgħaddi għand il-ġenerazzjoni ta' wara, tat-tfal tagħna, u ta' warajhom. Ir-raġuni hi li qed jgħixu f'dinja kompletament differenti minn tagħna, differenti minn ta' ommijietna u missirijietna u allura rrid ma naħdu xejn for granted u rridu nkomplu naħdmu biex nassiguraw li dal-valur li tjista' jiġi meta jkun hemm dan it-taħlit ta' diversità u jiċċelebrawh, jiċċelebrawh id-diversità, tiġi instigata minn ċkunithom kemm hu sabiħ li nkunu flimkien fid-diversità tagħna u kemm hu sabiħ li nitgħallmu flimkien, nikbru flimkien u naħsbu f'xulxin. fuq kollox din ir-responsabilità, ġifieri aħna għandna gwida wkoll internazzjonali fuqhom dawn l-affarijiet, fuq kollox din ir-responsabilità toħroġ mill-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal. Għandna dil-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda li ġiet fl-1989, hija l-iktar konvenzjoni li ffirmawha pajjiżi. Pajjiżi kollha tad-dinja barra l-Amerika ma ffirmatiex. Ġifieri u għandna dan ir-responsabbiltà toħroġ saħansitra anke minn din minn din il-konvenzjoni. Fil-fatt it-43 sessjoni tal-Kumitat tad-Drittijiet tat-Tfal jid iddikjara b'mod ċar li t-tfal b'diżabilità ma għandhomx jesperjenzaw diffikultajiet u ostakli biex ikunu jistgħu jgawdu d-drittijiet tagħhom kif jinsabu fil-konvenzjoni. Ġifieri Din qed twaddab responsabilità sħiħa fuq l-awtoritajiet tagħna fuq kollha kemm aħna fl-aħħar mill-aħħar, għax il-konvenzjonijiet ma jorbtux biss lill-awtoritajiet jew il-politiċi imma jorbtu saħansitra sal-inqas ċittadin jew ċittadina f'pajjiżna. U allura li aħna nipprovdu l-faċilitajiet, ir-riżorsi, Il-tagħlim personalizzat f'sistema ta' edukazzjoni inklussiva hija wkoll parti mid-dritt li t-tfal tagħna, mid-drittijiet li t-tfal tagħna jridu jgawdu. Dan il-Kumitat ukoll enfasizza li dawn id-diffikultajiet u l-ostakli mhumiex imposti mid-diżabilità u din nixtieq jien ngħid lill-parents li hawn hawnhekk. Ħa nerġa' ngħidha. Dal-Kumitat enfasizza li dawn id-diffikultajiet u l-ostakli mhumiex imposti mid-diżabilità nnifisha. iżda huma taħlita ta' ostakli soċjali, kulturali, ta' attitudni u fiżiċi. Jiġifieri dawn mhumiex ostakli li ġġibhom id-diżabilità. L-ostakli nġibuhom aħna bl-attitudni, bil-behaviour tagħna, u bl-affarijiet anke kulturalment, jiġifieri l-mentalità. Jiġifieri nixtieqkom li Din tħossuha intom għax dan hu l-fatt. Jiġifieri min min xi min ara qatt tħossukom li qed toħolqu xi burden lil xi ħadd. Bir-rispett kollu aħna noħolqu l-burden lil xulxin. Bl-attitudni tagħna, bil-mentalità, kultura, u b'affarijiet fiżiċi li li li ma nkunux ħsibna jew ippjanajna tajjeb li nagħmlu. Għalhekk ninkoraġġixxi lill-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità, ma nafx humiex rappreżentati hawnhekk, l-awtoritajiet edukattivi, is-soċjetà ċivili u l-pubbliku biex ikomplu jagħtu prijorità lill-iżvilupp edukattiv u ta' empowerment soċjali lil kull tifel u tifla f'pajjiżna. Meta nassiguraw li l-parteċipazzjoni sħiħa tat-tfal tagħna f'kull qasam inkunu qed inwasslu b'mod effettiv il-messaġġ qawwi ta' rispett u dinjità, dak li tkellem fuqu Joe, tal-valuri li s-soċjetà tagħna għandha tagħti lil kull persuna. Id-dinjità u r-rispett mhux lil dak u mhux lil ieħor jew lil dik u mhux lill-oħra, hi l-kulħadd, kull wieħed u waħda minna, mill-kbir saż-żgħir, miż-żgħir sal-kbir. Nirringrazzjakom.